Lok atika eno ma Yecu owaco kare ma en obedo i wi Got Jeituni, ma onongo en oloko ger lukwena ma mege pi dugo mege en ikome? about the sign of the coming of the Messiah and I said that that is the most central prophecy in the whole Bible combined. Pi lanyut me dugo pa Lalar, ci an awaco ni en aye gin atita me idyere adada. I dye Baibul olur ka giribo kakaracel. The whole Bible put together. I dye Baibul olur ka gicoko kakaracel. Why? Pingo? Because in that prophecy the Lord gives out, He confide in the church. Pien i lok atira pa Lubanga enoni Rwot miyo woko, En yabo mwung eni gi kanica. And releases the secrets of heaven. Ci omiyo mwung eno me polo ni.

Pien an awacowu ni lok atira pa Lubanga me i wi got Jeituni-ni, kit ma tye kigubo kwede, kit ma tye kideyo kwede, nonge i jiri me deyo. And I said that in Matthew, we found it in Matthew chapter 24. Ci an awaco ni, I buk pa Matayo, wanongo i buk pa Matayo cura pyeraryo wiye angwen. And yet in Mark, we found it in Mark 13, but in Luke, he recorded it in Luke 21. Kono i buk pa Marko, wanongo i Marko cura apar adek.

Jon. Pe obedo bal ka wun pe wunongo ijiri ma Jon ocoyo-ni. Jon eventually we saw received the revelation on the Olivet prophecy. I agikkine, wan waneno ni Jon aye ogamo niyabo pi lok atira pa Lubanga eno me i wi got Jeituni-ni. And he recorded it in Revelation chapter six. Ci en ocoyo piny i buk pa niyabo cura abicel. The summary of the book of Revelation. Tweyo wi lok pa buk me niyabo.

Aryo adek, Lubanga waco ni, Dok cen i marani mukwongo, nguti, kun icak timo gin moni ibedo atimone i acakki. He says, In Sardis there are those who have not soiled their garments, and they will walk with the Lamb of God. En waco ni, I Cardic tye jo ma pe gunywano bongogi gicilo, gin gibiwoto ki latin romo pa Lubanga. Revelation chapters one, two, three, Repentance, and then we went to Revelation chapter four. Niyabu cura acel, aryo, adek, lingut, ci dong wacito i cura me angwen. Chapter four, we saw that it discusses the throne of God and that around the throne of God there are twenty four other thrones with twenty four elders. I cura me angwen en loko pi kom ker pa Lubanga ki dong kom ker mogo pyeraryo wiye angwen ma ludongo pyeraryo wiye angwen gubedo iye ma orumo kom ker pa Lubanga-ni. And we saw their worship before the Father. Waneno ka gin gimiyo woro i nyim Lubanga Won. But when they worship, they lay down their crown. Ka giworo, gin gilunyo lalukanagi giketo piny, lalukana aye otok me loc ken. And then I asked, I said, The church has many crowns today. Dong an apenyo, kun awaco ni, Kanica me kare-ni tiko otok me loc ken mapol.

Tye jami ma waromo nenogi kenyu dok wakwanyogi iye me konyo kite lonyo woro Lubanga. Then I went to Revelation chapter five and I said, It talks about the scroll of God. Ci an acito i niyabo cura me abic, ci awaco ni, Loko pi buk adola pa Lubanga. And I went a little deeper on the scroll of God. Ci acito batut manok i buk adola pa Lubanga.

is not written by ink and pen. Jo Korinto me aryo cura adek tyenge adek, wan waneno ni buk adola enoni i kare-ni dong pe kicoyo iye gi inki gi galam. But now it is written by the ink of the Holy Spirit. Ento i caa-ni dong kicoyo iye gi inki pa Cwiny Maleng. And you are the letters of that scroll that God is writing using the Holy Spirit. Wun aye nukta me bwok adola enoni ma Lubanga tye ka coc iye gi cwiny maleng. And I said, Because the Holy Spirit is eternal life. Ci an awaco ni, Pien Cwiny Maleng aye kwo ma pe tum. Alleluia, He is eternal life. Alleluia, En aye kwo ma pe tum. So we saw that because the Holy Spirit, He bestowed life into the church. Ci wan waneno ni, pien Cwiny Maleng, En kelo kwo ma pe tum i kanica.

Tye ki coc i iye ma bedo nakanaka. You know when you write with ink and water drops on the ink it blots out. Ingeyo ni ka icoyo ki inki ci pii otono i kom inki eni ruco. But when you write by the Holy Spirit they don't blot out. Ka in icoyo ki Cwiny Maleng pe ruce. And he said that the writing of the Holy Spirit. Dong en waco ni coc pa Cwiny Maleng. Of the scroll. I buk adola.

Because now the Lion of the tribe of Judah, the Root of David. Cutcut, ngat acel i kin ludongo owacca ni, Pe ikoki, nen, labwor ma i kaka me Juda, lwit yat pa Daudi. The Son of the Living God. Wod pa Lubanga makwo.
Emmanuel. Emmanuel. The Son of Man. Wod pa dano.
The Prince of Peace. Laloc ma kelo kuc. The Lord of Lords. The King of all kings. Kabaka ma loyo luker.

Ni, Buk adola pa Rubanga i polo tye ki ka ma gimwono abiro. The scroll is like this, something like this, a piece of paper like this, scroll. Buk adola tye ka man, calo karatac ma kidolo, buk adola. And it has seven seals. Tye ki ka ma gimwono abiro. And when each one of the seals is broken. Ci dong ka giyabo kabedo acel ma gimwono.

Events. Angwen mukwongo-ni keken aye tito pi gin ma timme i lok atira pa Lubanga. That lead to rapture. Ma telowa nio wa i tingo kanica me tero ni polo. And so, I started giving you some of the prophecies. Ci dong an acako miyo botwu lok atira pa Lubanga. The Lord has given me, which I have prophesied and come to pass. Ma Rwot omina, ci an atito, dok gucobbe. I mentioned the earthquake. Aloko pi oyeyeng.
You can see how the Lord sent me there to warn them about the Haiti earthquake before it came. Ineno kit ma Rwot ocwala kwede kunu ni wek awac itgi con pi oyeyeng me Haiti ma onongo pud pe obino. November twenty second, twenty third, I was in Puerto Plata. Nyen dwe pyeraryo wa aryo ki pyeraryo wa adek dwe me apar acel mo na atye i Puerto Plata. November twenty fourth, I was in the city of Santiago. Nyen dwe pyeraryo wa angwen me dwe me apar acel na atye i city me Santiago. November twenty.

Sexual lust. Miti me buto ki co nyo ki dako. Immorality.
Tim kwele.
Homosexuality.
Co ma buto ki co wadgi. Witchcraft.
Tal. The gospel of prosperity in the church. Jiri ma gitito pi kit me nongo lonyo i kanica. The lack of holiness in the church. Bedo peke ki lengo i kanica. The false prophets in the church. Lunebi ma lugoba i kanica. False apostles. Lukwena ma lugoba. The falsehood in the church. Goba ma tye i kanica, I said.
awaco.
And we saw that in less than two months that prophecy was fulfilled. Ci waneno ni ma nongo pud dwe aryo pe oromo nongo lok atira pa Lubanga enoni gucobbe. The Haiti earthquake, same thing. Oyeyeng muyengo Haiti bene obedo kumeno. South Korea, and I warned them that there is going to be a shoot out at the border because I have come now. Korea ma Piny, an acikogi ocon ni celle obibedo i wang lobo pien an dong ao.

Kany an pud atye ka keto gudi nek. I began by giving the prophecy of the global economic crisis that I gave and in less than two months fulfilled. An acako gi miyo lok atira pa Lubanga pi balle pa lonyo me lobo ni, ci ocobbe mono pud dwe aryo pe oromo. The vision of August nineteenth night, two thousand and eight. Ginanyuta i dyewor me nindwa apar mungwen me dwe me aboro mwaka alip aryo gaboro. And then

kun aketo Baker macalo laten wiya pi wang cawa pyeraryo wa ngwen. The Black Horse Global Economic Crisis. Aguragura macol, balle pa lonyo me lobo. We are going to dwell there today. Wabineno eno nitin. The Global Recession that you see happening now. Tur pa lonyo ma dong wutye ka neno tye ka timme i lobo kaweng dong i caa-ni. Fulfilled then until now. Ocobbe i kare eno-ni. paka watin. When the Lamb opened the first of the seven seals. I kare ma latin romo yabo kabedo acel mukwongo gi i kin kabedo abiro ma onongo gimwono-ni. Just read it, Revelation chapter six as I begin to take off now. Niyabo cura abicel, wakwan, ma dong an dong atye ka cako i caani. Revelation chapter six, That's where I'm dwelling today. Niyabo cura abicel, keny aye amito anen tin. And I said, You will now be able to read the book of Revelation and teach it.

Ci awinyo lee acel gi i kin lee makwo angwen calo oloko ki dwan macalo moo pa kot ni, Bin, ka dok an aneno aguragura matar ki ngat ma ngweco kwede onongo omako atum, gimiye lalukana, ci en ocito woko kun loyo lweny dok bene ni wek ibed ka loyo lweny. We came from the Olivet prophecy. Waa ki i lok atira pa Lubanga me Olivet. Matthew 24.
Matayo pyeraryo wangwen. When the Lord said.
I kare ma Rwot owaco. He was giving the secrets of the things that will happen right before He returned. En obedo ka miyo mung pa jami ma bitimme ma nongo en dong ecok dwogo. And He said, There would be deception. Ka en owaco ni, Bwola obibedo tye. And I explained to you who the rider of this white horse is. Ka an awacowu, langwec gaguragura matar-ni obedo anga. And I said,

Ket wangi inen nga mubedo i wi aguragura matar-ni.
Aguragura matar ca muneno i buk pa niyabo cura apar bungwen tyenge apar acel nio i pyeraryo wacel. Dong ineno ni, kare ma latin romo oyabo ka ma gimwono mukwongo gi i kin ka ma gimwono kabedo abiro-ni.
Langwec gaguragura matar ma gicwalo-ni pe obedo Yecu. Because the Lord Jesus has many crowns. Pien Rwot Yecu tye ki lalukana mapol. This one has one crown. Ento eni tye ki lalukana acel keken. The Lord Jesus, He comes with a sword, a flaming sword.

which means he has arrows though they are not mentioned there. Tyen lokke ni en bene tye ki nyig atum kadi dong pe giwaco kenyo. The deception you see in the church today. Bwola ma wuneno i kanica i kare-ni. Is the fulfillment of that prophecy. En aye cobbe pa lok atira pa Lubanga eno-ni. The love of money you see in the church of Christ today. Mar pa cente ma wuneno i kanica me i kare-ni.

I yo nge yabo kabedo ma gimwono mukwongo-ni. En oweko an awaco ni jami ducu ma Yecu omiyogi i wi Got Jaituni
weng onongo tye mung, pien i car-ni dong waneno ni weng onongo kikano i buk adola pa Lubanga i polo.
Dong wek akwan botwu me poro jami aryo-nu.

Dong wakwanu wunu buk pa Matayo cura pyeraryo angwen wek wan weng wabedu kacel. He says, Matthew 24 verse 1. En waco ka man i Matayo pyeraryo angwen tyenge acel. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to his building. Yecu okato woko ki i ot pa Lubanga, ma dong tye ka cito, lupwonnyene gubino gunyute gedo me ot pa Lubanga. And I said, In that calling of attention, Ka an awaco ni ilwongo eno ni wek en oket tam me iye ni. They were trying to emphasize on the architecture. Gin tamgi ma tut onongo tye i kom gedo eno ni. The beauty.
Deyo ne.
The gifts of gold used to adorn it, to beautify it. Mot me jabu ma onongo gitiyo kede me deyo ne. Then he broke their heart. Ento en oturo cwiny gi o. When he said, I tell you the truth. Kare ma en owaco ni, Awaco botwu ada. This building will be brought down.

of his coming and the end of the age. Ka gin gupenyo en, pien onongo guniang ni en tye ka lok pi lanyut me dugu mere gi bene agikki piny. So they asked him.
Ka gin dong openyo en. Lord, what will be the sign of your coming and of the end of the age? Rwot, ngo ma obibedo lanyut me dugu meri gi agikki piny? Then he revealed the secret. Ci dong en oyabo mung. Verse four, he says. Tyeng me angwen waco ni. Jesus answered.
Watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. Ci Yecu odok iye botgi ni, Wugwokke ngatti mo owek rwenyowu, pien jo mapol gibibino i nyinga, ma giwacci, 'An aye a Kricito ma Lubanga oyero, ci gibimiyo jo mapol rwenyo woko. And I said, That is the first key, the first part. Ci an awaco ni, Enoni aye layab mukwongo, bute mukwongo. Of the most important prophecy that Jesus ever gave. Pa lok atika pa Lubanga ma pire tek ma Yecu omiyo. That is the first important prophecy key. Eno aye layab mukwongo me lok atika pa Lubanga ma pire tek. In the Olivet prophecy. I lok atika pa Lubanga me Olivet.

Verse 3, They came to him privately when he sat on the rock. Tyeng me adek, gin gubino bote i mwung kare ma en onongo obedo i wi lagot. So he was talking to the disciples. Dong en onongo obedo ka lok gi lupwonyene. And at that time they represented the pastors. Dong i kare enoni gin aye gucung macalo lukwat. They represented the priesthood. Gin aye gucung pi ajwagi pa Lubanga. They represented the church. Gucung pi kanica. For the Lord was warning that lies, falsehood, deception would come to the church. Rwot onongo tye ka cikone ni goba, bwola, ki bwolo dano bibino i kanica. So that is very critical. Dong enoni pire tek adada. So when you see that the first seal is broken in the book of Revelation. Dong wun wuneno ni ka kiyabo kabedo mukwongo ma onongo gimwono i buk pa Niyabo-ni. The first seal is broken, Revelation chapter 6. Ka giyabo kabedo ma gimwono mukwongo i buk pa niyabo cur abicel. And you see that he who wants to look like Christ, who wants to deceive that he is Christ. Dong in ineno ngat ma bedo ma mitte en inen macalo Kricito, ma mitte ibwol dano ni en i Kricito. When he comes now.
Ka en obino dong. His name is Deception. En nyinge Bwola. He fulfils this prophecy. En weko lok atita eni cobbe. And I said.

to the prophet of the Lord Jeremiah. I kare ma ot pa Jehovah okwero winyo lok pa lanebi Jeremia. They were in evil. Gin onongo gitye i tim maraco. Falsehood.
Goba.
They were sleeping with women at the door of the temple. Gubedo ka buto gi mon i doggola me ot pa Lubanga. The house of God had false prophets. Ot pa Lubanga onongo tye ki lunebi ma lugoba.

Because her ways are deceptive. Pien tim pa kanica opong ki goba keken. You want deception, have more of it. Imito goba, nong muromo. And is also a test on the faith, to know who are those faithful ones. Enoni bene temo niye, me ngeyo ngagi ma gucung gi niye. Hallelujah.
Aleluya!
And then we see that Jesus in Matthew twenty four again gave another prophecy. Dong wan waneno ni Yecu bene i buk pa Matayo cura pyeraryo angwen omiyo lok atira mukene. Verse six.
Tyenge abicel. He says, You will hear of wars and rumors of wars. En owaco ni, Wubiwinyo pi lweny mony ki lok maywek pi mony. And down there he says, Nation against nation, kingdom against kingdom. Dong piny kenyo en waco ni rok bilwenyo gi rok. Dok Ker bilwenyogi Ker. All these prophecies I prophesied them. Lok atira pa Lubanga eni weng an atito ka maleng. The first two I prophesied on the other side of the Atlantic. Aryo mukwongo-ni an atitogi onongo pud atye loka nam me Atlantic. The next two when now I am on this side. Aryo mukene ni onongo dong an atye yo tung kany. And it has been such a shock to watch the fulfillments unfold. Obedo gin aura madit adada me neno kit ma cobbe kwede. And I said, The prophecy of the release of the red horseman, which is now the second revelation. Dong an awaco ni, Lok atira pa Lubanga pi cwalo langwec gaguragura makwar. Eno ni aye dong obedo niyabo me aryo. John gave in Revelation chapter six when the second seal is broken. Ma Jon omiyo i niyabo cura abicel kare ma kabedo me aryo ma gimwono ni onongo giyabo. A red horse is released. Aguragura makwar gicwalo. His rider is given power to take away peace from the earth. Ngat ma ngweco kede ni onongo gimiyo ire twero me kwanyo kuc gi i lobo.

going on on the earth. Eno ni tito pi onyo rem ma wun wuneno tye ka timme i lobo ni. Look at the war in Pakistan. Nen lweny ma tye i Pakistan. Look at the war in Afghanistan. Nen lweny ma tye i Afghanistan. Look at the bloodshed in Mexico. Nen ony pa remo ma i Mexico. Look at the war in Iraq. Nen lweny ma i Iraq. Every day seventy two have died. Ceng jwi, pyerabiro wiye aryo guto.

Lweny me i DR Congo. The war in Somali, name it. Lweny me i Somali.
So now when you watch your news, you have spiritual eyes. Dong i caa-ni kwena weng ma wun wuneno dong wuromo nenone gi wang me cwiny. You cannot watch news like the heathen. Pe wuromo neno kwena calo jo ma pe giye i kom Lubanga. These things are fulfilling prophecy and there is a zero count down. Jami ego-ni weng tye ka cobo lok pa lunebi, ki dong cawa bene tye ka tum.

Famines and earthquakes in various places. Kec bipoto i lobo, gi oyeyeng biyengo ka mapadi padi. But the Lord tells me to go prophesy and they take place, even Kenya you ran for your life here one time. Ma Rwot oora ni acit atit pigi, ci gucobbe, kit i Kenya wun bene wuringo pi kwowu. Now you understand the biblical basis of those prophecies. I caa-ni wun dong wuniang te lok atita eno-ni me i di Baibul. Because every time the Lord speaks, you must find it in the Bible. Pien ca weng ka Lubanga oloko, omyero wun wunoi Baibul. If you don't, the Lord has not spoken. Ka pe wunongo, ci nongo Lubanga pe oloko. And I said the following. Dong an awaco jami magi. Famine, that is the prophecy of the global recession I gave. Kec, eno ni aye lok atira ma an amiyo pi balle pa lonyo me lobo. I gave two prophecies, I said, global economic collapse and famine. Amiyo lok atira aryo.

Ki dong i ceng cabit me nindwe pyeraryo wa ngwen me dwe mabor mwaka alip aryo gaboro. One and a half months after that, all the global markets crashed. I yo nge dwe acel ki nucu, cuk madongo me lobo ni gutur. Until today.
Ni o kwede wa tin. Some of the leaders in the world are finding it too difficult to be re-elected. Lutela mukene i lobo ni dong gitye a nongo ni odugu teko me yerogi me dwokogi ka tela. Because of that economic collapse. Pi tur pa lonyo.

of wheat for a day's wages, and three quarts of barley for a day's wages. Lacen dok awinyo dwan ma oa ki i kin leae makwo angwen-ni, kun loko ni, Ngano agwata acel pi mucara me nino acel? Cayiri agwata adek pi mucara me nino acel? Remember that wheat is of higher nutritional value. Wiu po ni, Ngano aye tye ki moc cam ma pire tek?

Enough quit to feed one man for one day. En onino ngano ma romo pito ngat acel keken pi nino acel? But we normally go to earn to feed the whole family. Ento wan kono wacito ka tic wek wanong mucara ma romo pito dog otwa. For a day's wage.
Mucara me nino acel. And I said, It can only mean that there would be scarcity of food. An dong awaco ni, Enoni tyen lokke ni, Gin acama dong bibedo nok. You see why I prophesied the famine? Do ineno pingo an atito pi poto pa kec? That can only mean that there will be inflation of food prices, increased price. Enoni tyen lokke ni wel cam dong biito malo. The money was enough to buy for ten, now it's only enough to buy for one. Cene ma onongo romo wilone pi dano apar, do i cani romo wilone pi ngat acel keken. Inflation.
Ito pa wel malo. And I said, That that means the demand must be higher than supply, supply has gone down. Ento an awaco ni, Nongo miti tye malo, ento nongo dong gine dong odugo nok. Maybe drought, pests, what. Romo bedo tye kot, peke, kwiti, onyo gin mo keken. All these things God can use to fulfill prophecy. Jami magi ducu Lubanga romo tic kwede me cobo lok pa lunebi. But listen to this.

Oil and wine don't damage it. Tyen lokke ngo ma Lubanga waco gi langwec ka guragura macol ni ka in inongo moo gi kongo vino pe ibalgi? What is the message?
Gin angeyo aye ngo? That's where I want to dwell today. Ka kenya aye atye amito neno ne tin. And it will get very deep and again like I said you'll never ever find this anywhere else. Dong gin obudonyo matut adada gi dong an awaco ni pe wubutwero nongo gini kamukene. Only the Lord can download this to me. Lubanga keken aye miyo gin eni bota. After he gave me the prophecy I prophesied, you can only be sure that he will open it further for me. Ka en omiyo ita oloko atita, an atito, in dong ingeyo ni en obiyabo matut ita. Why, for me?
No, for you. Pingo? Pi an? Ku, pi wun.
That I may transmit. Wek an.